wacio mo ũcio karĩ kĩ wa gũcana ngari tondũ ndĩrona nĩ nguo riitho rĩmwe na ngiriro yothe ĩrĩ thĩ nyonete ũhoro kangu atarĩ ĩĩ ta mbazi ya mĩhang'o niĩ ndirĩ mũkenu kaĩ woraga mũndũ acha niĩ ndeka ũguo-ĩ ĩĩ ngumĩte nyanyukie nĩguo mũico wa rami nĩguo ndaingĩrĩra kariceni ĩĩ ndagera mũnyũ ĩ nĩguo nyumĩrĩre waraco ĩĩ o gũkinya njeti haha mazai wa ndiang'ui araitithia tũmaaramu-rĩ nĩ ngũhona ĩ ndakora hena rũkũngũ rũingĩ ĩĩ tondũ kuma na karũhuho hoyo eho na tondũ nyuma cimindi-rĩ ĩĩ ndamba gũgĩkinya kinya mburĩki-ĩ ĩĩ karũhuho kahĩtũke ĩĩ karokongogaazi rarĩ ee nĩ niĩ ũcio ndagĩkinyĩrĩria gaciko ehe niĩ rĩ ee ndinamenya harĩa njaũ ya ng'ombe ĩcomokire ehe ndĩmĩonire o hinahi ee kũgeria gũkinya mbure kinyĩrĩrĩrĩ wapi ndagambia njaũ yene kũu wamiũraga o hau hau ee ndamenya eiza ee nyumĩre tara ehe kana njeterere ũrĩa gĩkaina kĩi ona ngenda kuina gitari mahiga eh ehe no hindi iria ngwicuranagia ri eh ndona muthuri uri na mbue mutwe eh arungie mbere yakwa ari na itimu ehariirie o ati ingegeririe hanini gukurithia ngari gukinyukia ikinya rimwe guo Eh, ingemundirwo itimu ria gicuri Ehe. riumirire nyunjure hau ri Eh, harĩ na ũgwati mũno niĩ rĩ ĩĩ ndakiuma njoete moko igũrũ merĩ nĩguo rũrĩ rũri rwa kuonania atĩrĩ ĩĩ ndĩrenda thayũ ehe ndera mũthuri ũcio atĩrĩ ĩĩ niĩ ndirĩ na ũru ehe ũcio no mĩtino ta ĩrĩa ĩngĩ ĩĩ na ndirĩ ũndũ ndege harĩ gũkinya hau rĩ Ĩĩ, no mũhaka wĩnyihie gũtirĩ ũndũ ũngĩ ĩtiguo

korwo nĩ ũmũthĩ ngũmĩendagia rĩ Ĩĩ, ingĩamĩendia ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ngiri icio rora ciraitanaganĩta ngiri ikũmi. ĩĩ anjĩra aramĩendia ũguo ĩ Ĩĩ, tondũ ĩkĩrĩ na mwaka ũmwe nĩguo. njaũ ĩno yakwa anjĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ, njaũ ĩno yakwa nĩguo. ndĩrendaga kũmĩrĩithia mĩaka ĩngĩ ĩigana Mĩaka ĩna, ĩĩ nĩguo. tondũ ndĩrendaga ngamĩendia ciringi ngiri mĩrongo ĩna mĩrongo ĩna ĩĩ kwoguo o mwaka o mwaka ĩrongerera ngiri ikũmi ikũmi ĩĩ kũringana na icabu rĩake hoyoeho nĩgũkĩrwo kunda ĩĩ mũcuri ũrĩa rĩ ĩĩ anjĩra werĩ ĩĩ arenda ngiri mĩrongo ĩna iria angĩkamĩendia cuca wa mĩaka ĩna inakeke kũhana atĩa ĩĩ na njĩra atĩrĩrĩ na ũnyite wega ĩĩ akorwo ndikũmũnengera ciringi ngiri mĩrongo ĩna rĩ ĩĩ ndĩgae na njuge ihoya rĩakwa rĩa mũico hau rĩ Mm. ai harĩ na ũgwati mũhithe ĩĩ niĩ mũhuko wakwa rĩ ĩĩ nyumwo na ciringi ngiri ĩmwe peke yake

provided nikorwo nĩ ngiri mĩrongo ĩigana Hĩ, hĩ, ngiri hĩ. mĩrongo ĩna Wĩrĩ, Eh, mbeca icio nĩ nyingĩ. mũno mũno mũno Niĩ- Nini. no rĩrĩa etĩkĩrire ndĩmũrĩhe na cheki rĩ Ĩ, ndagĩcomora cheki mbuku ĩkabuku gakwa ka bengi ĩ, ga cheki ĩguo. ndamuria uh, wĩtagwo atĩa sa Ehe. anjĩra andĩka kuyu wa mwaza Timũbatithie. ona ndinenda kũmũria Ee. ndandĩka na kĩmonimoni pay kuyu mwaza kenya shilling 40000 only Nĩguo. ndacoka ndazeca kĩrore Ee. ndona mũthuri azimaira Ee. ahũmũka Ehe. acoka azecizie itimũ ehe niä ndamenya mbara rä ĩĩ nä ya gåagåa akĩona kanyamũ kega ngiri mä rongo ũthukumĩte ngiri mĩrongo ĩtatũ Ĩĩ. na riũa rĩmwe-rĩ katarĩ mũceco hakuna mchezo hakuna mchezo no naniä rä Ĩĩ. ndirä mwana wa nyau

white ya mbere ĩĩ ndamĩa ndĩkatirĩrĩ ĩĩ cekio ĩgaikio bengi hĩndĩ ĩrĩa njaũ yake ĩgĩgakorwo ĩrĩ ya mĩaka ĩna ndandĩka mweri ithathatũ Ehe. wa kanana 2014